מסכת שקלים פרק ב' משנה א', זאגט די משנה מצרפין שקלים לדרכונות, די אלע שטעטלעך אין ארץ ישראל וואס איז דא דארט, מען האט געברענגט מחצית השקל, זיי האבן אסאך מחצית השקל, זיי דארפן עס נעמען קיין ירושלים, און עס איז דא זייער אסאך, עס איז שווער צו שלעפן, איז דא א פשוטע עצה, זילבער איז ביליגער ווי גאלד, עס העט מען פארקויפן, אויסטוישן אלע זילבערנע מטבעות אויף גאלד, און עס העט וועגן אסאך ווייניגער, ווייל גאלד איז אסאך טייערער, מיט א ווייניגערע שטיקל צאלט מען אסאך מער, איז. איז לוינט זיי בעסער צו שלעפן צו עס אויפטוישן אויף גאלדענע ווי געמישט מיט מעטאל פון מען מעג צאמנעמען שקלים די אלע מאכט פאר שעקלס ווי דרכונות אויף גאלדענע מטבעות אזוי ווי שטייט אין פסוק דרכי מונה זהב אזוי וועט עס זיין גרינגער מפני מעשי הדרך מען זאל נישט נישט דארפן שלעפן אויפן וועג סזאל זיין גרינג אויפן וועג זאגט די משנה נאך הלכה כשם שהיה שופר במקדש אזוי ווי עס איז געווען אזעלכע פישקעס אין בית המקדש וואס האבן אויסגעזען אזוי ווי א שופר אזוי ווי א שופר איז שמאל פון איין זייט און ברייט די אנדערע זייט האט מען געמאכט אזעלכע גרויסע פישקעס וואס איז שמאל פון אויבן און ברייט פון אונטן כדי מ'זאל קענען אריינלייגן אסאך, און כדי מענטשן זאלן נישט קענען אריינשטעקן די האנט און ארויסנעמען חס ושלום, האט מען געמאכט אויבן א שמאלע לאך נאר אזוי גרויס ווי די מטבע, אזוי זאלן מענטשן נישט קענען אריינלייגן די הענט. נתניהו ברענגט אזוי שטייט אין פסוק אין מלכים, ויעשי ארון אחד, און ויקוב חור בדלתו, מ'האט געמאכט א לאך אין די טיר אזוי האט מען געקענט אריינלייגן די געלט און נישט ארויסנעמען. און דאס די די שופרות זענען געווען אין אזורי, ס'איז געמישט ניק שם שוי שופרות במקדש אזוי ווי ס'איז געווען אזעלכע פישקעס אין אזורי אין בית המקדש כך הוי שופרות במדינה אזוי איז געווען אויך אין ירושלים אדער לויט די רמבם'ס פשט מיינט מען במדינה אין אלע אידישע שטעטלעך איז געווען אזעלכע פישקעס. זאגט די משנה נאך א הלכה בני העיר מענטשן פון א שטאט ששלחו את שקליהם אלע אידן פון שטאט האבן געגעבן די שקלים פעט פאר גבאי און מ'האט געשיקט דער גבאי זאל עס נעמען קיין ירושלים. און אינמיטן וועג ווען די גניבה איז גע'גנב'ט געווארן, אוי שאוב די, אדער סתם האט זיך עס פארלוירן, איז אם נתרמה או תרמה, אויב מ'האט עס, מ'האט עס, ס'איז גע'גנב'ט געווארן אדער פארלוירן געווארן, נאך וואס מ'האט שוין אראפגענומען די תרומה, מ'וועט זען אין די קומענדיגע פרקים אז אלע שקלים האט מען געברענגט אין בית המקדש, דארט איז געווען א צימער, און דריי מאל א יאר איז ווען אריין א כהן און געמאכט א תרמות הלשכה, דאס הייסט די לשכה איז געווען פול מיט געלט, די צימער איז געווען פול מיט אלע מחצה שקל'ס, דריי מאל א יאר האט מען געמאכט א טרימער, מען האט גענומען דריי פישקעס און ארויסגענומען, געמאכט א טרימער פון די לשכה און מיט דעם האט מען געקויפט קרבנות. יעצט איז דאך געבליבן אויפן ערד נאך אסאך געלט, איז מיט דעם וואס זיי האבן געמאכט א טרימער ווערט כאילו אלע געלט וואס איז דא דא זענען האבן שוין האט מען שוין ארויסגענומען פון זייער קרבנות, דער פישקע וואס מען נעמט ארויס דאס איז אויף אלע געלט וואס ליגט דא, און די זעלבע זאך איז עס אויך אויף אלע געלט וואס איז שוין אויפן וועג, וואס איז שוין גרייט צו אנקומען אין ארץ אין ירושלים. ממילא אויב האט מען עס גע'גנב'עט אדער פארלוירן געווארן נאך וואס מען האט שוין אראפגענומען די תרומה, איז די אלע אידן וואס האבן געגעבן מאכט א שקל האבן שוין יוצא געווען זייער מצוה, ווייל זייער געלט האט מען שוין אראפגענומען פון דעם תרומה, איז נשבעו לגזברים, דארפן די שלוחים שווערן פאר די גבאים פון הקדש, די גבאים פון הקדש בעטן זיי די געלט, זאגן זיי, דארפן זיי שווערן אז ס'איז גע'גנב'עט געווארן אדער ס'איז פארלוירן געווארן, און זיי זענען פטור. און ס'גוט, זאגט ביי טעניר אפילו נארמאל דארף מען נישט שווערן אויף הקדש, אבער דא איז א תקנת חכמים, האבן אויך געהאט מיט מזלזל זיין, די הקדש דארף מען נישט שווערן, העט ער נישט אזוי אכטונג געבן, האבן חכמים געהייסן שווערן. א קאפנים, אויב איז שוין האט מען שוין אראפגענומען די תרומה, אויב האט מען עס פארלוירן און ס'איז געגנב'ט געווארן נאך וואס מ'האט שוין אראפגענומען די תרומה, האט די תרומה געארבעט אויך אויף די געלט, איז דארף די עולם נישט צאלן. נאכאמאל, זיי האבן א פראבלעם אז די גזבר וויל די געלט דארפן זיי שווערן פאר די גזבר, אבער ואם לאו, אויב האט מען עס געגנב'ט נאך פאר מ'האט אראפגענומען די תרומה, איז, קומט אויס בשעת מען האט אראפגעהויבן די טרימער איז די געלט נישט געווען גרייט צו אנקומען קיין ירושלים ווייל די געלט איז שוין גע'גנב'ט געווארן, איז בשעת מען האט אראפגענומען די טרימער האבן די אלע אידן נישט געגעבן קיין מחצית השקל, איז דארפן די אלע אידן איבערגעבן נאכאמאל מחצית השקל, נשבעין לבני העיר, דארפן די שלוחים שווערן פאר די מענטשן פון שטאט, ווייל די מענטשן פון שטאט זאגן, דו ווילסט זיך נאך צאלן נאכאמאל, שווער אז דו האסט גוט אכטונג געגעבן און ס'איז גע'גנב'ט געווארן, דארפן זיי שווערן, ובני העיר שוקלים תחתיהם, די מענטשן פון די שטאט, דארף מען געבן נאכאמאל אנשטאטס דעם נייע מול שקלים, זאגט די משנה נמצא אי אויש החזירים הגנובים, אויב מען האט געטראפן די די שקלים זענען פארלוירן געווארן און מען האט עס געטראפן, אדער עס איז גע'גנב'ט געווארן און די גנבים האבן עס צוריק געגעבן, איז אלה ואלה שקלים, ביידע זענען שקלים, מען דארף עס נעמען לבית המקדש, און ואין עולה להם לשנה הבאה, ס'העלפט זיי נישט, די מענטשן פון דער שטאט און די אנדערע יאר דארפן געבן נאכאמאל, ס'העלפט זיי נישט זאגן אז איך האב פאריאר געגעבן צוויי מאל. ס'העלפט נישט. פאריאר האסטו געגעבן איין מאל, די צווייטע מאל האסטו געמוזט געבן ווייל יענץ איז פארלוירן געווארן, שפעטער מ'האט עס געטראפן, איז יענץ אויך עקדיש, אבער די יאר דארפסטו געבן פון פריש.